Magħna għandna lil Silvio Schembri, l-Onorevoli Silvio Schembri, kif ukoll anke għandna mistieden ieħor illum magħna għandna wkoll lil Nicholas Spiteri. Responsible Gaming Foundation. Bdejna l-ġimgħa l-oħra kienet iktar bħala introduzzjoni, Silvio, fejn rajna eżattament il-ħidma kif ukoll anke lan tal-fondazzjoni Responsible Gaming Foundation. Illum x'ħankun qegħdin nitkellmu? Eh, Brian, kif qed tajb inti l-ġimgħa l-oħra tajna xejn introduzzjoni statejta tal-ispettaturi ta' dal-programm fuq x'inhi Responsible Gaming Foundation x'qiegħda tagħmel u fejn tista' tgħin. Bażikament, forsi għal dawk li ma segwewniex il-ġimgħa l-oħra kif eh, met ngħidu Responsible Gaming Foundation twaffqet jisu bejbiet u sena u nofsilu bilan li tippromovi kemm jista' jkun il-lob responsabbli. Issa, lob responsabbli xiġifieri lob responsabbli nistgħu nqabluh bħal meta eh, inti tmur tieħu drink. Jekk inti tieħu drink għal festa mhijiex problema, iżda Jekk inti l-istess drink tieħdu filgħodu f'nofsinhar fl-għaxija u kuljum, hemmhekk tibda ssir il-problema. U l-istess il-logħob. Aħna li jkollok persuna jmur darba fil-każino jew jilgħab fuq xi logħba hekk, darba fil dik ma narawhiex problema, iżda narawha bħala attività ta' rikreazzjoni. Però min-naħa l-oħra nafu li din l-attività tista' taqa' f'vizzju u hemmhekk tiġi l-problema. U allura bħala Responsible Gaming Foundation, apparti li nedejna servizz ta' helpline, li huwa 1777, fejn hemmhekk in-nies li għandhom il-problema jew familjari u ħbieb ta' dawn in-nies li jkunu qegħdin fil-problema fil-vizzju tal-logħob jistgħu jċemplu għal għajnuna u sapport kif ukoll għal direzzjoni sa fejn jistgħu jfittxu din l-għajnuna. Ehm, apparti minn hekk tajjeb li nista' nħabbar ukoll fuq dal-programm li mhm. mill-ewwel ta' April dan is-servizz ħajibda jingħata 24 sija kuljum.

nallokaw ammont ta' flus li tiġġenera l-istess industrija tal-logħob sabiex hemmhekk ħriġna ftaħna sejħa pubblika fejn l-organizzazzjonijiet minn Malta u Għawdex setgħu japplikaw sabiex huma jkunu jistgħu jagħmlu attivitajiet u organizzazzjonijiet u proġetti li jkunu alternattivi għal-logħob. sabiex dawn l-għaqdiet ikomplu jikbru fil-ħidma tagħhom, jiġbru nies lejhom u talli jkunu qegħdin jaħdmu f'din l-organizzazzjoni ovvjament jitbegħdu mill-vizzji tal-logħob. U fil-fatt illum għandna wkoll mistieden Nikolas ukoll fejn għamlu proġett ukoll ġewwa s-Siġġiewi, forsi jista' mbagħad jitkellem daqsxejn ukoll min-naħa tiegħu kollu. Iva.
Kif inti l-ewwel qed Nikolas? Tajjeb ħafna, grazzi.
Tajjeb. Mela, bażikament bħalma qal tajjeb eh, l-Onorevoli Xkembri, eh, aħna min-naħa tagħna bħala eh, Kamra tan-Nar San Nikola ta' Siġġiewi benefikajna minn dawn il-fondi bl-iskop huwa li aħna nintroduċu iktar sigurta iktar safety ġewwa l-kamra tan-nar biex b'hekk aħna nħeġġu aktar volontiera li jiġu u jipprattikaw ġewwa l-kamra. Infatti bħalissa fuq l-iskrin tat-televiżjoni qegħdin naraw dan ir-ritratt. Eħe, dak kien waqt waqt li varajna dawn il-coveralls għax aħna bażikament Bil-proġett, ħa ngħid hekk, li konna pproponejna u bbenefikajna minnu, ġibna l-fondi għal dawn il-coveralls li huma fire retardant, fire proof, anti static, li jipprovdu ħafna iktar sigurtà fuq kull min ikun qiegħed jimmanifattura n-nar ġewwa l-kamra tan-nar. Ovvjament, l-element ta' sigurtà, l-element ta' safety hija waħda mill-aktar affarijiet importanti ġewwa l-kamra tan-nar,

Hawnhekk forsi nitlu minnaħa x'inhu l-ħsieb tagħna. L-ħsieb tagħna huwa kif diġa semmejt ħriġna sejħa ehm, fej benefikaw 21 għaqda eh, madwar Malta u Għawdex sabiex jagħmlu proġetti. Issa l-proġetti huma diversi u vari u fil-fatt ehm, grazzi wkoll dal-programm nkun qed niltaqgħu ma' diversi entitajiet mhm. fejn ngħidu grazzi għal dawn il-fondi xkun qed jagħmlu. Il-ħsieb huwa li iktar ma nintroduċu attivitajiet, iktar ma nħajru nies li jikkontribwixxu l-ħin liberu tagħhom f'organizzazzjonijiet oħrajn, dak li jkun il-ħin ikun qed jiddedikah għal din l-organizzazzjoni u mhux ikollu dak il-ħin li jista' jiddedikah imbagħad għall-logħob. Jiġifieri huwa stat ta' fatt li n-nies li jkollhom ħafna ħin liberu li ma jkollhomx fejn jiddedikawh, iktar hemm ċans li da jaqgħu fuq vizzji. U allura aħna sabiex nippromovu attivitajiet oħra, jekk kienu wiex sports, jekk kienu f'dal każ eżempju l-laqda tan-nar, jekk kienu wiex ukoll fil-volontarjat f'organizzazzjonijiet oħra, hemmhekk inkun qed naraw li grazzi wkoll għal dil attività ammont ta' nies f'dik il-lokaltà partikolari u anke fuq livell nazzjonali jkun qed jiddedikaw dan il-ħin. Fil-fatt eżempju il-ġimgħa u nofs ilu ħmistax ilu jekk mhux sejjer żball, Illanċjajna wkoll proġett ieħor tal-Alternative Learning Programme li huwa proġett interessanti wkoll li jekk Alla jrid ikollna wkoll l-opportunità li niġu nitkellmu wkoll fuq dal-proġett, però l-għan finali, l-għan aħħari huwa li kemm jista' jkun in-nies inbeduhom mill-possibilità li jaqgħu fil-vizzju. U Din tista' ssir billi inti timla dak il-ħin liberu li jkollok b'volontarjat u billi anke inti tagħti iktar ħin il-laqdiet. Però fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ huwa dan, li l-logħob jista' jkun responsabbli jekk inti tkun kapaċi tikkontrollah. U minn hemm anke mbagħad grazzi għal dawn il-proġetti qegħdin ikunu jkollna l-fakultà sabiex aħna nkunu nistgħu iktar nidħlu fl-irħula u nwasslu l-messaġġ. Jiġifieri wieħed mill-messaġġ li qed inwasslu huwa li aħna nqassmu numru ta' mistoqsijiet lin-nies. U b'dawn il-mistoqsijiet, wieħed ikun jista' jidentifika jekk verament għandux problema jew le. Għaliex waħda mill-ikbar sfidi hija sakemm il-persuna tirrealizza li għandha problema. Jien naf, eżempju, eh, Brian, jekk inti tistaqsi mistoqsija sempliċi lilek innifsek, jien naf jiena ġieli sellift il-flus biex immur nilgħab. Jekk għal dik il-domanda risposta hija iva, jiġifieri inti għandek problema tal-logħob. Mhm. Jekk jien naf forsi ġieli fallejt milli tmur għax-xogħol biex tmur tilgħab. Eh, dik eh, hija problema. Dawn huma sitwazzjoni reali li tista' Skur, huma realissimi.
Fil-fatt, eh, nerġa' ngħid minn mindu l-lonċajna servizz wieħed 777, hemmhekk qed nirċievu numru ta' telefonati u nirċievu mhux sempliċement minn nies li qegħdin fil-problema, iżda anke minn familjari. Jiġifieri Brian, il-problema qiegħda li ma' kull persuna direttament li tkun involuta u li għandha problema tal-logħob, tal-vizzju, hemm bejn wieħed u ieħor indirettament tmien persuni oħra li jkunu qegħdin isofru. U allura, grazzi għal dan is-servizz u eventwalment għal servizzi oħra li ħa nkunu qegħdin noffru fil-futur, Qed naraw li noffru tal-inqas għajnuna u direzzjoni lil dawn in-nies. U dawn it-tip ta' attivitajiet huma anke way kif l-industrija per se tagħti xi ħaġa lura lis-soċjetà. Jiġifieri inti għal kull industrija li toħloq dejjem ikun hemm dak li ngħidulhom externalities. Jiġifieri jekk qed insemmu l-manifattura inti bl-industrija tista' jkun qed tħammeġ l-arja, sewwa. Issa l-industrija tal-logħob ma tħammiġx l-arja,

Sabiex tanqas dawn il-fondi nagħtu parti minnhom ukoll lura lis-soċjetà. Issa kolli nistaqsik x'inhu l-effett tiegħu dan il-programm?
Dal-programm għandu diversi effetti, jiddependi skont l-attività xi tkun. Jekk eżempju qed naraw hawnhekk ġewwa s-Siġġiewi grazzi għal dal-proġett nistgħu naraw li iktar żgħażagħ jistgħu jmorru jipprattikaw din l-attività moħħhom mistrieħ għax huwa aktar sikur u dak li jkun tkun ta' aktar inċentiv għalih sabiex imur u jipprattika dit-tradizzjoni. Jiġifieri apparti li inti tkun qed tkabbar it-tradizzjoni u l-kultura, f'dan il-każ f'dan il-lokal, f'din il-belt, però li lil minn hemm inti qed tkun qed tiġbed iktar nies li jmorru jipprattikaw xi tip ta' attività. Tista' tkunx din l-attività jew attività oħra, l-importanti li inti tkun qed toffri alternattiva għal-logħob. U dan huwa mezz ta' kif, mezz effettiv ngħid jiena, ta' kif wieħed jista' jipprovdi din l-attività. Nikolas, ovvjament, bla dubju ta' xejn din l-għajnuna kienet utli ħafna. Kruċjali u biex stajna li dal-proġett seħ, bażikament, għax ovvjament kulħadd jaf li l-festi jinġabru minn fondi ħa ngħid hekk li l-poplu tal-lokalità ta' dak li jkun ħa ngħid hekk jagħti min-naħa tiegħu. Issa ovvjament il-flus li jinġabru ma tkunx tista' li tinvesti f'ċertu affarijiet. Allura kien dal-proġett li. Kważi kemm tkopri l-ispejjeż. Ħa ngħidlek, iva, iva, kważi kważi iva. Allura bażikament permezz ta' dal-proġett aħna rnexxielna li ngħidu isma' ejja ninvestu fis-sigurtà tan-nies li jitilgħu jew li ser jitilgħu fil-kamra tan-nar u b'hekk ovvjament seta' sar realtà. sar realtà. Infatti anke min-naħa tagħna il-mod ta' kif investejna f'dawn il-coveralls qegħdin kuluri differenti, għandek erba' kuluri differenti għall-fatt li inti ġewwa kamra tan-nar m'għandekx xogħol wieħed u daqshekk imma għandek sezzjonijiet differenti, għandek is-sezzjoni tan-nar tal-art, imbagħad għandek sezzjonijiet fin-nar tal-ajru fejn għandek ix-xogħol tal-porvli, ix-xogħol tal-kulur, ix-xogħol tal-berqa, li dawk in-nies kollha kemm huma kollha għandhom kulur differenti li awtomatikament qiegħed juri isma' jiena qiegħed naħdem f'dik is-section partikolari, l-ieħor qiegħed jaħdem f'dik is-section partikolari. Allura anke bil-viżwal stess inti qed twassal messaġġ isma' dil-persuna qiegħda fuq dak il-lant, dik il-persuna qiegħda fuq dak il-lant, mela isma' jiena rrid noqgħod attent ħalli ma jkollokx forsi kimiċi li ma jitħalltux flimkien li mhux suppost, anke b'mod viżwali qiegħed twassal il-messaġġ għal aktar sigurtà fl-aħħar mill-aħħar. Ekku. Silvia, ovvjament bla dubju ta' xejn li l-Responsible Gaming Foundation f'dan il-każ għenet il-Kamra tan-Nar San Nikola fis-Siġġiewi. Però ovvjament int ma tgħinux il-kmamar tan-nar biss. Le, le. Nimmaġina hemm diversi. Hemm forsi ttina xi eżempji ta'. Brian, kif għedtlek, aħna din is-sena l-oħra Ħriġna s-sejħa, applikaw, jekk mhux se żball, 31 għaqda differenti, jekk kienu sportivi, jekk hux edukattivi, ehm, tal-knisja, gazini, kienu kien hemm divers, kienet imqasma sew l-applikazzjonijiet. U ġew approvati 21. Ehm, kif qed ngħidu, eżempju, proġett interessanti da tal-aħħar kien tal-Alternative Learning Program. Ehm, x'inhu għada dana l-Alternative Learning Program huwa sajt programm edukattiv mill-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn tfal u żgħażagħ li ġejjin minn background daqsxejn diffiċli, meta ngħid background diffiċli, eżempju jkollhom il-ġenituri jew ikollhom problemi soċjali jew forsi ma setgħux ikollhom l-opportunità li jimxu 'l quddiem u flok jintilfu barra s-sistema edukattiva, ituhom iċ-ċans li jipprattikaw xi ħaġa b'idejhom ħa ngħidu hekk li tkun tista' tkun utli għall-futur tagħhom. U allura, given li anke dawn ġejjin minn problemi soċjali, rajna kif grazzi għal Responsible Gaming Foundation iffinanzjajna proġett ġdid li daħħa nkunu qed intuhom kors fuq money management mhm. fejn qegħdin nkunu ħankunu qegħdin nagħlmuhom kif jagħmlu priorità fuq l-ispiża tal-flus tagħhom fejn pers li l-ammont ta' flus ma jkunux kbar, rridu naraw kif dawk il-ftit flus li jkollhom jutilizzawhom bl-aħjar mezz possibbli. U dan qed isir b'diversi metodi u Forsi jekk Alla jrid imbagħad niġu wkoll nġibu xi rappreżentanti ta' waqt dan il-proġett u anke jispjegaw f'aktar dettall, però hemm proġetti oħra, eżempju ftakar San Ġwann kien hemm in-Nursery San Ġwann fejn hemmhekk ġibna lil Toto Schillaci wkoll u persuna famuża ħafna fejn jidħol il-futbol u hemmhekk waffqu programm ta' nursery ġdid għat-tfal ta' età żgħira u għamlu sens sajf sħiħ tista' tgħid programm ġdid ukoll grazzi għal Responsible mm. Gaming Foundation fejn hemmhekk iffinanzjajna wkoll il-blalen, il-kits u daw l-affarijiet kollha neċessarji sabiex din l-attività setgħet isseħħ. U allura hemmhekk kemm jista' jkun minn dum mażart nipprovaw ndarruhom l-isports flok imorru għall attivitajiet oħra. Jiġifieri kif tista' tara l-attivitajiet huma varji ħafna. Però, kif qed ngħidu, hemm 21 programm li benefikaw, jekk għal irrid nibdew nġibhom ukoll anke fil-programm mhm. tiegħek ukoll, u sabiex hekk inkomplu nippromuovu ix-xogħol ta' Responsible Gaming Foundation. Għaliex qed nagħmlu għadi? Għaliex aħna rrealizzajna meta il-lonċajna u koll il-servizz tal-helpline, wieħed 777, Kull darba li jkun hemm xi tip ta' promozzjoni fuq it-televiżjoni jew fuq xi midja oħra, kwalunkwe midja, naraw li n-nies tagħmel il-kuraġġ u ċċempel, tfittex l-għajnuna. U dik hija importanti għalina, għaliex nafu li, tista' tgħid, sa qabel ma kien hemm dan is-servizz ma kienx hemm għajnuna ad hoc għal min qiegħed isofri mill-problema tal-logħob. Qabel ma jkun hemm persuni li lanqas biss ikunu jafu li qed teżisti din l-għajnuna. Fil-fatt, aħna Brian, dan huwa sena kull minna hemmhekk tista' tgħid, Allura bilfors li hemm bżonn li kemm jista' jkun nippromwovu dawn is-servizzi u ngħidu lin-nies t'hemm barra li isma' illum hemm l-għajnuna, m'intix l-ewwel u l-aħħar persuna jekk għandek il-problema tal-vizzju tal-logħob li ħa jkollok dil-problema u llum allura grazzi għal din l-għajnuna n-nies m'għadhomx emarġinati. Iżda jafu li hemm is-sapport, jafu li isma' dawn mhux se jiġu mhux se jkun xi tabù li titkellem fuqha u mhijiex xi ħaġa li isma' inti għandek tiġi kkastigat, Iżda li għandek tirrikonoxxi li hemm problema eħe u għandek l-għajnuna fejn tista' ssibha. Ekku. Ħbieb jien nirringrazzjakom li kontu magħna, grazzi ħafna Nicholas, grazzi ħafna Silvio, aħna minn qalbna nawgurawlkom anke l-Għid it-Tajjeb, ukoll appuntament ieħor flimkien flimkien miegħek issa jkun għall-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna minn hawnhekk aħna mmorru għal wafqa qasira ta' ftit sekondi, u mbagħad kif niġu lura terġgħu ssibuni fil-kċina fejn hemmhekk ħa nkomplu b'aktar tisjir.